ס'איז ידיעה, הייליגער רבי הערשלע רימנובער האט זיך משדך געווען מיטן הייליגן ריזשינער, ריזשינער איז געווען א גרויסע יחסן, בן אחר בן פון די מעזריטשע מגיד, גרויסע יחסנים דור אחר דור, און ביי יעדע שידוך וואס די הייליגע ריזשענער האט געטון ביי די תנאים האט די ריזשענער אויסגערעכנט זיין יחוס וועמענס זון ער איז וועמענס אייניקל איר אייניקל ווער די גרויסע זיידעס זענען און ער האט אלעמאל נאכדעם זיך אויסגעדרייט צו די מחותן די מחותן זאל אויך אויסרעכענען זיין יחוס. ס'איז געקומען צו די שידוך מיט רבי הערשל רימנובער, איז די עולם געווען אביסל, לאמיר זען וואס דא גייט געשען, רבי הערשל רימנובער האט נישט געהאט קיין שום יחוס, יחוס עצמו, אבער נישט קיין יחוס אבות. די הייליגע ריזשינער הייבט אן אויסרעכענען זיין יחוס, נאכדעם דרייט ער זיך אויס מחותן, פון ווי שטאמט די מחותן? דער הייליגער רבי הערשלע רימנובער רופט זיך אן זאגט ער מיין טאטע איז געווען א פשוט'ער שניידער אבער מיין טאטע האט מיך אייביג אויסגעלערנט און ער האט אייביג געזאגט אז מען דארף זען צו פאררעכטן די אלטע און נישט קאליע מאכן די נייע. שניידער באקומט קליידער פארעכט מען די אלטע און נישט קאליע מאכן די נייע. די הייליגע ריזשין האט געזאגט גענוג ס'איז שוין גענוג, גענוג א גרויסע יחוס. טייערע אידען צו רעד מיר די שיעורים פון פארעכטן די אלטע, פון פארעכטן אונז, נישט פארעכטן, פון זעהן צו זיך פירן ריכטיג, וואס אונז זעמיר אויפגעוואקסן מיט א געוויסע גאנג, אונז האמיר אריינגענומען אין זיך געוויסע גלויבונגען, געוויסע בעליף'ס, אויף אונז אליינס, אויף די ארומיגע, איך בין יא געלונגען, איך בין נישט געלונגען, איך בין יא טויגליך, איך בין נישט טויגליך, איך בין יא באליבט, איך בין נישט באליבט, איך קען יא אנקומען, איך קען נישט אנקומען, זייער אסאך זאכן, און אונז שמועסט מיר אז ס'איז שווער צו פאררעכטן די אלטע, אבער מ'דארף עס טון. אבער לאמיר זיך א מינוט אפשטעלן אויף די צווייטע זאך וואס רבי הערשעלע רימינובער'ס טאטע האט געזאגט, אז מען דארף זען נישט צו קאליע מאכן די נייע. סאו יעצט גיימיר זיך אפשטעלן אביסל היינט, און אריבער גיין צו די חינוך פון אונזערע קינדער, מיט די יסוד וואס מען האט אראפגעשטעלט די לעצטע פאר וואכן. אז רוב פון די טבעיות, רוב פון די בעליווס גייט אריין אין א מענטש ביז די זיבן יאר אלט, ביז דעמאלטס ווערט ער געשעיפט און דאס באגלייט אים א גאנץ לעבן, ס'וועט מען אפזאגן פון די שלוה קודש, וויאזוי א מענטש איז ביז די אלס קליין קינד, דאס גייט אים בלייבן א גאנץ לעבן, סאו לאמיר זיך א מינוט ארויסרעכענען פון אונז. און אריבער גיין צו אונזערע קינדער, זען ווי אזוי אונז קען מיר מחנך זיין אונזערע קינדער, אריין לייגן אין זיי די ריכטיגע הדרכה וואס זאל זיי באגלייטן זיי זאלן האבן א לעכטיגע לעבן. עטליכע האבן געבעטן אז מען זאל נישט נאר רעדן עניינים פון חינוך, ס'זאל צוקומען אויף למעשה אויך, משה מ'גייט רעדן אויף למעשה, קודם אביסל אראפלייגן נאר וועט מען צוקומען אויף למעשה'דיגע זאכן וואס מ'האט צו טון. איך וויל נאר מקדים זיין, ס'איז געווען א מעשה נורא, ס'האט פאסירט אין האלבערשטאט, די שטאט האלבערשטאט, דארט איז געווען א רב, דער מחבר ספר נחל אשכול, ר' צבי בנימין אויערבאך, א תלמיד פון רבי נתן אדלער, בן דורו פון די הייליגע חתם סופר. ער געווען א אדם גדול, ער געווען א גרויסע מענטש, און ס'ווערט פארציילט אז ס'איז געווען אמאל דארט אין שטאט וואס די גלחים, די תיפלה, האבן פארכאפט א קינד, א אידיש קינד, פון א חשוב'ע משפחה, מען האט אים, אזוי פלעגט זיין אמאל, מען פלעגט פארכאפן קינדער, און די טאטע איז געקומען שרייען, די משפחה איז געקומען שרייען, די שטאט, די עסקנים זענען געקומען שרייען, עס איז נישט געווען צו וועם צו רעדן. פארשטייט זיך מען איז געגאנגען אין קאורט, מען איז געגאנגען אין בית המשפט, אבער זיי האבן דאך אלע געהאט א געפיל צו די קירכע, מ'האט אפיציעל געמאכט א משפט, מ'האט געפרעגט, און די קירכע זאגט ניין, ס'איז אונזערס א קינד, ס'איז נישט זיין קינד, אונז האמיר נישט פארכאפט קיין שום קינד. ס'איז אריבערגעגאנגען אפאר חדשים, די טאטע, די משפחה, מ'האט פרובירט, מ'האט געארבעט, ס'איז נישט געווען, ס'איז געפאלן אויף טויבע אויערן. פארשטייט זיך דערווייל דארט אין די קירכע האט מען געגעבן פאר דעם קינד אלעס וואס ער דארף, ער זאל זיך פילן גוט דארט, ער זאל קיינמאל נישט וועלן צוריקגיין, און אונז ווייס מיר א קליין קינד ווען ס'גייט אריבער אפאר יאר וואס ער איז אין א אנדערע פלאץ, ער פארגעסט אפילו פון ווי ער איז געקומען, און עלטערן וואס האבן ביי די קריג אוועק געגעבן זייערע קינדער, די קינדער האבן פארגעסן נאכדעם ווער ס'האט פון ווי זיי קומען בכלל. ס'איז אריבער אפאר יאר די טאטע האט נישט נאכגעלאזט. זעקס זיבן יאר שפעטער האט ער געטראפן עפעס א שופט וואס האט אים אויסגעהערט, און די שופט האט אנגעהויבן באקומען אביסל געפיל, ניכרים דברי אמת, זאגט ער ווייסטו וואס כ'בין גרייט צוריק צו עפענען די קעיס, אבער ווער זאגט דו ביסט גערעכט, אפשר זענען זיי גערעכט, אפשר איז עס נישט דיין קינד, וויאזוי קענסטו עס אויפווייזן, זאגט ער איך וועל טון אזוי, איך בין מסכים כ'וועל פסק'נען אז דו קענסט אריינגיין דארט אין די קירכע פאר פינף מינוט, און מ'וועט זען, אויב די קינד וויל גיין צו דיך קענסטו אים נעמען, אויב די קינד וויל נישט גיין צו דיך ער וויל בלייבן דארט, קענסטו גארנישט טון. די טאטע האט זיך אביסל געפרייט, אה, עפעס א עפענונג איז דא. אבער פון די אנדערע זייט, ער ווייסט דאך שוין אריבער אפאר יאר, דער קינד געדענקט שוין נישט ווער די טאטע איז, דער קינד געדענקט שוין גארנישט פון אידישקייט, דער קינד איז צוגעוואוינט דארט און ער מיינט ער איז דארט געבוירן געווארן. די טאטע איז אריבער געלאפן צום רב, צום גרויסן גאון דער נחל אשכול, וואס טו איך כ'האב פינעף מינוט וואס כ'קען ראטעווען מיין קינד, ווי אזוי, וואס, איך גיי קומען וויינען צו אים, רעדן צו אים, ווי אזוי קען איך אים משכנע זיין אז איך בין זיין טאטע און ער איז מיין קינד, ער איז א אידיש קינד, ער האט שוין אלעס פארגעסן זיכער. די רב זאגט אים בארואיג דיך, איך וועל מיט קומען מיט דיך, און מיטן אייבערשטנ'ס הילף, דו העסט דאווענען, מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועט די זאך ארבעטן. וואס עס איז געקומען די טאג וואס מען האט אים געגעבן פינף מינוט, די טאטע קומט צום רב אין שטוב, מען גייט אהין גיין צום קירכע, די רב האט זיך אנגעטון די ווייסע קיטל, מיטן ווייסן קאפל, מיט א טלית, אזוי ווי יום כיפור ביינאכט, און די רב שפאצירט מיטן טאטן צום קירכע, מען קומט אריין אין צימער, די יונגל זיצט דארט, נישט אויסזען ווי קיין איד בכלל, פארפרעמדט אינגאנצן, ער האט נישט געקענט דעם טאטן, און מען קומט אריין און מען האט פינף מינוט,

איין מינוט, נאך א מינוט, די קינד קוקט אן, ער ווייסט נישט וואס דא גייט פאר, עס איז אריבער דריי מינוט, דער טאטע איז שוין אנגעצויגן, וואס גייט דא זיין, באלד נעמט זיך, ענדיגט זיך די פינף מינוט, און דער רב האלט אינמיטן דין דרנו ונשתבענו, און פלוצלינג זעט מען ווי עפעס עפעס האט זיך געגעבן א רוק ביים קינד, עפעס א טרערל איז ארויסגעקומען, דער רב געבט א שטעל אפ די ניגון, און ער געט אים א פרעג, דו ווילסט קומען מיט אונז אדער דו ווילסט בלייבן דא? און דער יונגל האט זיך געגעבן א הייב אויף, געגעבן א לויף צו צו זיין טאטע, זאגט ער, טאטע איך וויל גיין צוריק צו דיר און צו דער בית מדרש ווי מען זינגט דער ניגון, איך וויל נישט בלייבן דא. רבותי וואס דער גרויסע גאון דער נחל אשכול האט געטון דא, ער האט געוויסט אז ס'איז נישט דא קיין שום ווערטער וואס מען קען זאגן פאר דער קינד, ער האט שוין אלעס פארגעסן, אבער ס'דא זאכן וואס זענען איינגעבאקן אין דער קינד וואס ער אליינס געדענקט נישט. אונז דארף מיר אנקומען דארט, צו זיין סאבקאנטשעס מיינד, אונז דארף מיר דאס אויפוועקן, און ווען כ'וועל דארט אנקומען גיי איך אים קענען האבן. א ניגון פון כל נדרי וואס די קינדער מיט דעם אויפגעוואקסן, ער גאנגען אין בית מדרש, און ס'נישט סתם עפעס א ניגון וואס מ'האט געזינגען ביי הלל, דאס איז די מצב פון כל נדרי מיט א התפעלות, יעדער איז אנגעטון ווייס, ס'איז די הייליגסטע טאג פון יאר, ס'גייט אריין אין א קינד, אפילו ער האט עס געשטופט אין די זייט און ער האט פארגעסן דערפון, ער האט נישט געדענקט ער איז א איד, אבער דער ניגון האט אים אויפגעוועקט, און די מעשה האט פאסירט ענדליך צו דעם נאכן צווייטן וועלט מלחמה, דער פאנאוויטשער רב איז געווען אין א שטאט און מען האט אים געזאגט אז אין די און די בית היתומים איז דא אסאך אידישע קינדער, אבער די בית היתומים איז געווען געפירט ביי די קירכע, עס איז געווען געפירט דארט ביי די שטאט, און ער איז אריינגעקומען און זאגט עס איז דא אידישע קינדער וואס די מאמעס האבן אוועק געגעבן די קינדער פארן מלחמה און איך וויל זיי נעמען צוריק, זייערע מאמעס טאטעס לעבן נישט, זיי ווילן זיין אידן. זיי האבן נישט געהאט קיין שום אינטערעסע צוריק צו געבן, און זיי האבן אנגעהויבן זאגן אז די מלחמה איז געווען אזוי סאך מענטשן געהארגעט געווארן פון אלע פעלקער, דא דא יסומים פון די גאנצע וועלט, וויאזוי גייסטו וויסן ווער איז א איד און ווער נישט, גייסט אריינקומען גייסט זאגן ער יא ער נישט, די קינדער זענען שוין געווען דא דריי פיר יאר זיי געדענקן שוין גארנישט זיי ווייסן נישט, וועסט קיינמאל נישט קענען וויסן. ווען פאנאוויטש רב האט זיך אנגערופן דארט צו דער וואס האט געפירט די פלאץ, זאגט ער איך בעט דיך לאז מיך אריין און איך וועל קענען זאגן ווער עס איז א איד, וועסט קיינמאל נישט קענען, דערסט סתם זאגן נעמען, דערסט סתם זאגן ער איז א איד, זאגט ער גיב מיך זעכציק סעקונדעס און איך וועל דיר זאגן ווער עס איז א איד. וואס א מעשה שהיה, דער פאנאוויטש רב איז אריינגעקומען, עס איז געווען א גרויסע זאל, א גרויסע לאנטש רום, צוויי הונדערט קינדער דארט, פאנאוויטש רב האט זעכציק סעקונדעס, איין מינוט אויפן זייגער, און ער געט זיך א שטעל אוועק אינמיטן זאל, ער לייגט די הענט אויף די אויגן און הייבט אן זאגן אזוי ווי קינדער זאגן אינדערהיים יעדע נאכט קרישמע שמע ישראל ה' אלקינו און צענדליגע קינדער זענען געקומען צו לויפן צו אים און פאנעט זשרוב רופט זיך אן דאס זענען אידישע קינדער און ער איז ארויסגעגאנגען מיט זיי און אויפגעשטעלט לעכטיגע אידישע שטובער די קינדער האבן נישט געדענקט וויאזוי זיי הייסן. די קינד האבן נישט געדענקט זיי זענען אידן, די קינד זענען געווען צוגעוואוינט דארט, אבער מען האט זיי אויפגעוועקט עפעס וואס מען האט געהאט אריינגעבאקן אין זיי, און דאס איז וואס ס'האט געהאלטן. בואו, ס'איז נישט אומזינסט. און די מאמע פון רבי שיע בן חנניה האט אים גענומען אין בית מדרש ווען ער איז געווען א קליין קינד, ס'זאל אריינגיין אין אים א קול תורה, וואס גייט ער האבן? ער גייט פארשטיין די תוספות וואס מען לערנט? ניין ער גייט נישט פארשטיין די תוספות, ער גייט נישט פארשטיין די פסוק חומש ווען ער איז א קליין קינד, אבער ס'גייט אריינגיין אין אים, און ווען ס'גייט אריין בלייבט עס, ס'גייט אריין א כל נדרי, ס'גייט אריין א שמע ישראל. מאמעס פלעגן אמאל זינגען מיט די קינדער ניגונים ווען מ'האט זיי איינגעשלעפט, היינט גייט מען מ'צינדט אן טעיפס, א מאמע זינגט א ניגון פון אמונה פון בטחון, ס'גייט אריין אין די קינדער און מ'ווייסט נישט ווען און וויאזוי ס'וועט צוניץ קומען. אבער לאמיר יעצט צוקומען אביסל אויף למעשה, ווי אזוי זעמיר אונז מחנך אונזערע קינדער זאלן וואקסן און האבן א לעכטיגע לעבן? און איך וויל מקדים זיין נאך איין מעשה וואס דאס גייט זיין די יסוד אויף אלעס וואס אונז גיימער רעדן. היינט. אונז אלע ווייס מען ס'איז געווען די באוויסטע גר צדק רבי אברהם בן אברהם די גראף פאטאצקי. די צייטן פון די ווילנע גאון אין ווילנע שביעית האט מען אים פארברענט רחמנא לצלן על קידוש השם. מ'האט פרובירט זיין טאטע מאמע אים אפצורעדן ער זאל אויפגעבן די אידישקייט, בשום אין אופן נישט, ער האט זיך געהאלטן פעסט, מ'האט פרובירט מיט דעם מיט יענץ, מ'האט געברענגט גלחים, מ'האט געברענגט די גרעסטע געלערנטע מענטשן זאלן רעדן צו אים, ס'האט גארנישט געהאלפן. וואס מ'האט געטרייט, ניין, אבער דו גייסט זיך שטארבן, וויל איך שטארבן, איך וויל נישט צוריק גיין, איך בלייב א איד און איך גיי בלייבן א איד אייביג. פאר ממש מ'האט אים ארויסגעטראגן צו די תליה, זענען געקומען צו אים צוויי גלחים, וואס זענען געווען, ווען ער איז געווען א יונגל, זענען זיי געווען זיינע חברים, וואס זיי האבן אים אסאך משכנע געווען די לעצטע פאר טעג ער זאל צוריק גיין צו אידישקייט, און ער האט זיך געהאלטן פעסט, זענען זיי געקומען צו אים פרעגן, פאטאצקי טייערע דו גייסט יעצט ארויף אויף יענע וועלט, אונז האבן מורא אז דו גייסט זיין דארט אויבן וועסט דיך קומען נוקם זיין אין אונז, אונז האבן דיך געפייניגט דא, וועסט דיך קומען נוקם זיין אין אונז פון יענע וועלט, פון דארט קען מען טון זאכן. דער גראף פאטאצקי האט געגעבן א שמייכל און ער זאגט איך וויל ענק עפעס דערמאנען וואס ענק האבן שוין מסתמא פארגעסן. זאגט ער ווען אונז זעמער געווען קליינע קינדער, איך האב געוואוינט ביי מיין טאטן אין פאלאץ, און ענק זענען געווען דארט שכנים, ס'איז געווען אמאל וואס איך האב מיך געשפילט אינדרויסן מיט די זאמד, און פאר צוויי חדשים האב איך געבויט מיט די זאמד א טורעם, כ'האב געבויט בנינים, כ'האב אויפגעבויט א גאנצע שטאט דארט, און כ'האב געמאכט פענסטערס מיט טירן, מיט מענטשן. און איין טאג זענען ענק צוויי געקומען, צוויי ווילדע קינדער, און צעטרעטן די גאנצע בנין און אלעס וואס איך האב מיך געמוטשעט צוויי חדשים. זאגט ער, איך בין אריינגעלאפן דעמאלטס צו מיין טאטע שרייען אז זיי האבן חרוב געמאכט מיין זאמד, מיין בנין וואס איך האב געבויט. זאגט די טאטע נו, ס'איז אביסל זאמד וואס קענסטו טון? ניין טאטי איך וויל זאלסט קער נעמען, וואס זאל איך טון? זאל זיי הארגענען, דו קענסט זיי הארגענען, דו ביסט א גראף, דו קענסט זיי הארגענען. זאגט איך זאל הארגענען קינדער וועגן אביסל זאמד? לאז דיך אפ, וועסט אויפוואקסן, מאך דיך מאך נישט קיין עסק דערפון. זאגט ער איך בין דעמאלטס געווען א קליינע יונגל, איך האב געזען מיין טאטע מאכט זיך נישט וויסנדיג, האב איך דעמאלטס געזאגט ביי מיך אין קאפ אז ווען איך גיי עלטער ווערן, ווען מיין טאטע גייט שטארבן און איך גיי ווערן די גראף און איך גיי קענען טון וואס איך וויל, די ערשטע זאך וואס איך גיי טון אין מיין לעבן איז הרג'נען די צוויי מענטשן. אזוי האב איך דעמאלס צוגעזאגט. זאגט ער צו די צוויי, און איך בין עלטער געווארן, און איך האב צוריק געקוקט און ס'איז געווען אביסל זאמד וואס מ'האט מיר צובראכן, איך גיי נישט הרג'נען קיינעם וועגן דעם. זאגט ער, די זעלבע זאך דא אויף די וועלט, א מענטש איז עפר ואל עפר תשוב, ועפר אתה בחייך, זאגט ער ווען איך גיי ארויף קומען אויבן אויף יענע וועלט, גייט מיך נישט אנגיין אז ענק האבן דא צוטרעטן מיין עפר, אז ענק האבן דא פארברענט מיין גוף, איך גיי נישט אפילו טראכטן דערפון קיין איין רגע אויבן, אזוי ווי ווען איך בין געווען ערוואקסן. דאס איז די מעשה שהיה. אבער רבותי וואס האט דאס מיט אונז מיט אונזערע קינדער? צוויי וויכטיגע זאכן וואס אונז גיימיר פון דעם ארויסנעמען. איינס, אז א קינד ווען ער שפילט מיט זאמד איז דאס זיין הויז, ער ווייסט נישט אז דאס איז זאמד, דאס איז עפעס וואס ער האט אריינגעלייגט כוחות, און ביי אים זאל געהארגעט ווערן דער וואס האט דאס צעבראכן. דאס איז איין זאך ווי וויכטיג ס'איז ביים קינד און איך וויל שוין צונעמען. די צווייטע זאך איז אז א טאטע וואס זיין קינד קומט זיך אפרעדן אז יענער האט עפעס צובראכן און דער טאטע זאגט אים נישט געפערליך ס'איז נאר א געים ס'איז נאר א טוי ס'איז גארנישט וועסט צוריק בויען, דער קינד פארשטייט דאס נישט, דער קינד איז צו יונג צו פארשטיין וואס ס'מיינט אז ס'איז נאר זיין וואס הייסט דאס איז מיין הויז וואס איך האב געבויט דער קינד פילט ווי די טאטע פארשטייט אים נישט וואס געשענט מיט די קינד, צוויי זאכן געשענט, קען געשען מיט די קינד, אדער מענטשן פארשטייען מיך נישט, און ממילא די וועלט איז א דעינדזשערעס וועלט, יעדע זאך וואס איך בוי קען קומען איינער און חרוב מאכן, און ס'גייט אריין אין זיין קאפ ווען ער איז א קליין קינד, איך גיי אפילו נישט טרייען נעקסט טיים צו טון עפעס ווייל ס'קען קומען עפעס א גרויסע מענטש און גייט עס צוברעכן, און קיינער נישט דא מיך צו העלפן. עס איז איין מחשבה וואס גייט אריין אין זייער אסאך מענטשן וואס וואלטן געווען געלונגענע מענטשן אין זייער לעבן זענען נישט ווייל דאס איז אריין אלס קליין קינד, איך טריי אפילו נישט, איך וויל אפילו נישט ווייל איך גיי בויען, איך גיי אויפבויען א ביזנעס און גייט קומען איינער עס צוברעכן, איך הייב נישט אן, איך ווייס נישט, איך טו עפעס וואס איך גיי, איך דארף מאכן פרנסה'ל, איך גיי אין ארבעטן, איך גיי נישט אויפבויען, איך גיי נישט אנהייבן עפעס. מענטשן קענען עס חרוב מאכן. אדער געשענט מיט די קינד, אזוי ווי ס'איז געשען מיט פאטאצקי וואס האט געזאגט ווען ער איז געווען א יונגל, ווען איך גיי זיין א טאטע גיי איך אים הרג'ענען. דער קינד ווערט א בולי, דער קינד ווערט א ווילד קינד, דער קינד לערנט זיך אויס אז ווען עפעס גייט מיר שלעכט איז קיינער נישט דא מיך צו פראטעקטן, כ'מוז מיך אליין פראטעקטן, כ'מוז מיך אליינס נעמען אין די הענט אריין, און די קינדער וואקסן אויף ווילד, די קינדער וואקסן אויף אן קיין שום געפיל צו א צווייטן, די קינדער ווען איינער גייט זיי עפעס שטיין אין וועג הרג'ט מען רעכטס און לינקס ווייל איך האב דאס אוועקגעשטעלט און איך גיי נישט קיינעם לאזן צוקומען נאנט צו קענען חרוב מאכן מיין זאך. לאמיר דאס גוט צונעמען, די ערשטע חלק צו וויסן וואס מיינט פאר א קינד, ס'איז דא א ווארט פון רבי סאל סאלאנטער, רבי סאל סאלאנטער האט געזאגט אמאל אז צו זאגן פאר די ווייב אז די זופ איז געלונגען, די זופ וואס איז געמאכט פאר סאפער איז געלונגען, עס האט פונקט גענוג זאלץ און פונקט גענוג פעפער, איז אזוי וויכטיג אין אירע אויגן און אזוי חשוב אין אירע אויגן אזוי ווי ווען מען גייט צו צו די גרעסטע ראש ישיבה און מען זאגט אים אז די תירוץ וואס ער האט פארענטפערט די סתירות הרמב ם שטימט עפעס מורא'דיג, דער ראש ישיבה פילט אה, יעדער מוטשעט זיך מיט דער רמב ם איך האב עס פארענטפערט און די עולם אנערקענט עס, ביי איר ווען זי מאכט די זופ, דאס איז איר רמב ם, און ווען די זופ איז געלונגען, דארף מען עס אראפלייגן אזוי און זי נעמט עס אן אזוי שטארק. דאס איז ביי די פרוי מיט די זופ, ביי די קינד איז דאס זיין הויז. יעצט, וואס געשענט מיט אונז? אונז זאג מיר אויך. אזוי ווי די טאטע פון פאטאצקי, ס'איז גארנישט, ס'איז נאר געווען א געים, אונז האבן גלייך שטיל געמאכט דעם קינד, אונז האבן אים נישט פארשטאנען, וואס הייסט ס'איז נאר א געים, דאס איז מיין לעבן, דאס איז מיין רבקי ואייגער, דאס איז מיין בנין, אדער זאגן מיר אונז פאר די קינד, דו דארפסט פארשטיין, היינט האט ער צובראכן, מארגן וועסטו צוברעכן, לאמיר עס אביסל אויסשפילן, ווען ס'קומט א מענטש, א ערוואקסענע מענטש, ער איז דרייסיג יאר אלט, און ער האט זיך געבויט א הויז פאר צוויי מיליאן דאלער, און ס'קומט איינער און נעמט אים צו די הויז, איינער האט אים באגנב'עט מיט די הויז, ער האט עס איבערגעשריבן אויף זיין נאמען, און אונז גיימיר אים זאגן, ס'איז גארנישט, היינט האט ער עס צוגענומען, מארגן נעמסטו צו, אזוי גייט די לעבן, ס'איז גארנישט, עניוועי ס'איז נאר שטיינער מיט אביסל סעמענט, ס'איז גארנישט, מאך נישט קיין עסק דערפון. דאס איז גערעדט צום זאך פאר א עדאלט, איך זאל נישט מאכן קיין עסק, איינער האט מיר צוגענומען מיין הויז ווייל ס'איז גארנישט געשען? אדער אונז זאג מיר פאר א קינד ווען איינער האט אים עפעס צוגענומען, איינער האט צוגענומען א טוי פון דעם קינד, דער רבי אין חדר אדער דער טאטע אינדערהיים, מען דארף שערן, מען דארף זיך צוטיילן, יעצט האסטו עס, באלד גייט ער עס האבן, ער גייט דיך עס צוריק געבן, ס'איז נאר דא איינס און מען דארף שערן. לאמיר עס אויסשפילן, לאמיר גיין צו א ערוואקסענע מענטש וואס האט געעפנט א ביזנעס און איינער איז געקומען און ער האט עס צוגענומען פון אים און בא'גנב'עט און אים זאגן ניין, דארפסט גארנישט, דארפסט קיין שלום, דארפסט נישט, מען דארף מען דארף שעירן, ער האט עס גענומען פאר אפאר יאר די ביזנעס, נאך אפאר יאר וועט ער דיך עס צוריק געבן, דו האסט אים עס היינט געבן וועט ער עס מארגן צוריק געבן, איז דא א מענטש מי פעשי יסור היינו צו טון אזא זאך, רבותי ס'איז דאס די זעלבע זאך וואס אונז זאגן מיר פאר אונזער קינד, דער קינד פילט ווי מען האט אים נישט פארשטאנען, דער קינד פילט ווי מען האט אים צוגענומען זיין צוויי מיליאן דאלערדיגע הויז, און מען זאגט אים נאך, דו דארפסט שעירן און דו דארפסט צוטיילן היינט דו און מארגן יענער. דאס איז נישט קיין עסק, דאס איז שטיל געמאכט א קינד, דאס איז עפעס וואס אונז גיימער זען אז דער קינד וואקסט אויף נישט גענוג שטארק צו דורכגיין זאכן אין לעבן, וואס דארף מען זאגן פאר א קינד? זייער פשוט, מען דארף גארנישט זאגן, מען דארף, יא מען דארף זאגן, מען דארף מיטפילן מיט אים, ווען די קינד קומט יענער האט צובראכן מיין זאמד, אוי האסט דיך אזוי געמוטשעט, האסט דיך אזוי געפלאגט אויף דעם, און ער איז געקומען און ער האט עס צובראכן, איך פיל אזוי שלעכט, נישט זאגן יענער איז א שלעכטער, ווייטער לייגסטו אריין אין אים אז די וועג ארויס איז ווייל יענער איז א שלעכטער, אוי איך פיל אזוי שלעכט פאר דעם, און און און איך פיל מיט דיין צער, און קרעכץ מיט מיט אים, און וויין מיט מיט אים, ער זאל פילן ווי איינער פארשטייט אים, און ער זאל פילן ווי עס איז טאקע א ווייטאג, וואס געשענט איז דער קינד וואקסט אויף אז ווען עפעס באדערט קען איך עס זאגן? מענטשן פארשטייען מיך? שטעלטס ענק פאר ווי אזוי קינדער וואקסן אויף, ווען זיי האבן אמאל געוויינט אויף עפעס און זיך אפגערעדט און מען האט זיי נישט פארשטאנען, מען האט זיי געזאגט זיי שטיל נישט יעצט, ווען ס'גשענט שוין יא עפעס וואס אונז וויל מיר אונזערע קינדער זאלן אונז פארציילן זאגן זיי שוין נישט, פארוואס? ווייל ער האט איין מאל געקוועטשט, ער האט איין מאל זיך אפגערעדט און אונז האבן אים שטיל געמאכט, ער לערנט זיך אויס, גענדיגט, קיינער נישט אינטערסירט אין מיינע ווייטאגען, קיינער נישט דא מיטצולעבן מיינע ווייטאגען, איך בין נישט דא, איך דארף אליינס קער נעמען פון מיינע ווייטאגן, און דער קינד וואקסט אויף נישט ווי ס'דארף צו זיין. סאו לאמיר יעצט א מינוט צולייגן פאר אונז קומען צו נאך משלים. ס'איז דא א מאמר פון די פרעסעצנער רבי, די בעל חובת התלמידים, וואס ער רעדט פון חינוך, ווי אזוי, וואס מיינט חינוך פאר קינדער, מען רעדט פון בחורים פון אנדערע מיט אמאל אפשר צוקומען דערצו דערווייל רעדן מיר יעצט פון קליינע קינדער, ער זאגט אז יעדע מלמד אין קלאס, יעדע טאטע אינדערהיים און יעדע מאמע האט אפאר זאכן חלקים וואס מען לערנט אויס די קינד, אין פסוק שטייט חנוך לנער על פי דרכו, דאס מיינט יעדע קינד האט א אנדערע דרך, זאגט ער די ערשטע זאך וואס עלטערן טוהן אדער מלמדים טוהן איז ציוויים, ציוויים, צו, מען באפעלט, באפעלן, מען געט ארויס באפעלן, די ערשטע טאג אין קלאס, דאס איז דיין בענקל און דאס איז דיינס, יעדע קינד קומט אן דארף ער אויפהענגן די קאוט, די רבי לייגט געבט אראפ באפעלן פאר די דריי יעריגע קינד, די דריי יעריגע קינד האט מען נישט מחנך געווען יעצט ווען מען האט אים געזאגט מען הענגט אויף די קאוט, ס'איז עפעס וואס מען באפעלט ווייל אזוי דארף עס צוגיין, ווייל כדי עס זאל זיין סדר, אדער פאר די קינד סדר, אדער פאר די מלמד סדר, ער קומט אן אינדערהיים, די מאמע זאגט אים דאס טאר מען נישט טאטשן, די פייער איז דעינדזשערעס, פיין, איך האב נישט מחנך געווען יעצט אז ער ווייסט וואס איז דעינזשער, כ'מיין דאס איז עפעס וואס דו טארסט נישט, דאס זאלסטו יא, ווען ער וויל נישט אויפעסן זאגט מען אים דו מוזט עסן די גאנצע עסן ווייל אזוי וועסטו זיין געזונט און אויב נישט וועסטו קראנק ווערן, מען האט אים באפוילן עס, מען האט אים באפוילן דאס עס נישט, דא גיי יא, דאס איז א ציווי, דאס איז דא על פי דרכו, פרעג די פאסעצנער רבי. יעדע קינד באפעלט מיט די זעלבע זאך, די מלמד קומט אריין ס'דא דרײַסיק קינדער אין קלאס, אלע קינדער זאלן אויפהענגען די קאוט און אלע קינדער זאלן אויפהייבן די הענט ווען מ'וויל רעדן, אלע קינדער זאלן אוועקפאקן די טויס ווען מ'ענדיגט שפילן, וואס שייך על פי דרכו. די נעקסטע זאך וואס איז דא, שוין אביסל מער, עלטערן רופן עס שוין אן חינוך, איז רגילות, מ'לערנט אויס א קינד צו טון א געוויסע זאך, איינמאל און נאכאמאל, און אזוי גייט עס אריין אין זיין מח, אין זיין סאב-קאנטשעס מיינד, אז דאס איז וואס מען טוט. מען האט געוויינט אים צו פון אלס קליין קינד אז מען גיסט אפ נעגל וואסער. דער קינד ווייסט נישט וואס מיינט א טומאה אויף די הענט, ער ווייסט אבער דאס וואס א איד טוט, מען גיסט אפ נעגל וואסער, און ער גיסט אפ איין טאג, און נאך א טאג, און א דריטע טאג, און א פערדע טאג, און אזוי ווערט ער צוגעוואוינט, אז מען גיסט אפ נעגל וואסער, און די אמת איז קינדער ווערן אזוי צוגעוואוינט דערצו אז דא ליידער ווען מען טרעפט אמאל בחורים וואס זענען אראפ פון וועג, זיי האלטן נישט קיין שבת און קיין כשרות אבער זיי בייגן זיך נאך אראפ יעדע צופרי אפגיסן נעגל וואסער, די ס'ליגט נישט דארט די נעגל וואסער אבער זיי זענען נאך אזוי צוגעוואוינט דערצו, ס'איז א זאך וואס גייט אריין אבער. גם כי יזקן לא יסור ממני, ווער זאגט אז ווען ער וועט עלטער ווערן וועט ער עס נישט טון, ער האט צוגעוואוינט דערצו, ער האט זיך צוגעוואוינט אנדערש. וואס מיינט חנוך לנער על פי דרכו? יעדע קינד וואס דו האסט אינדערהיים האסטו מחנך געווען, האסטו מרגל געווען אפצוגיסן נעגל וואסער, יעדע קינד אינדערהיים האסטו מרגל געווען אז פאר ער עסט עפעס מאכט ער א ברכה, יעדע קינד האסטו מרגל געווען אז ווען מען וואקט אריבער די טיר לייגט מען די הענט און מען געבט א קוש, יעדע קינד האסטו מרגל געווען אז צופרי זאגט מען גוט מארגן און ביינאכט זאגט מען א גוטע נאכט. און ווען די באבע געט א טשאקלעד זאגט מען שקויעך. יא, וואס זאגט מען? שקויעך. דאס איז אלע קינדער די זעלבע. וואס איז שייך ביי דעם על פי דרכו? זאגט דער פיאסעצנער רבי, מיט די צוויי חלקים האט זיך נאך נישט אנגעהויבן חינוך בכלל. אונז רופט מען אלעס וואס א טאטע זאגט פאר א קינד ער מחנך די קינד, אלעס וואס דער רבי זאגט ער מחנך. מיט באפעלן און מיט מרגל זיין האט מען נאך נישט אנגעהויבן מחנך זיין. וואס מיינט מחנך זיין? רש י זאגט אויף א פלאץ חינוך כל דבר יעדע השכלה פון א זאך הייסט חינוך, מען לערנט אויס א כהן, מען איז עם מחנך די עבודה, לאמיך ענק פרעגן, יעדע זאך וואס מען הייבט אן הייסט חינוך? למשל אונז זאג מיר אין די הגדה משכיל בגנות ומסיים בשבח, איינער גייט יעצט זאגן מחנך בגנות ומסיים בשבח? מסכים, מען הייבט אן א זאך. ניין, חינוך מיינט נישט מען הייבט אן א זאך, דאס איז רגילות. חינוך מיינט אז מען נעמט א מענטש און מען גייט ארויסנעמען פון אים זיינע כוחות וואס איז דא אין אים. ווען איך נעם א מענטש און איך לערן אים אויס צו זיין א שניידער, ער האט אין זיך כוחות, ער איז נאך נישט קיין שניידער, איך גיי אים אויסלערנען, איך גיי ארויסנעמען זיין פאטענטשעל פון אים, איך גיי ארויסנעמען זיינע כוחות, ס'איז דא א מענטש וואס קען זיין א דאקטער, איך קען נישט, נישט יעדער קען, ס'איז דא מענטשן וואס ווערן געבוירן דערמיט, זאגט דער רמב ם אין שמונה פרקים, איינער ווערט געבוירן צו זיין א דאקטער און איינער ווערט געבוירן עפעס אנדערש, דאס איז דאך די פראבלעם היינט, יעדער איינער גייט, להבדיל ביי די גוים, מ'גייט אין לאו סקול, און א קליינע פראצענט קומט ארויס לויערס, ווייל די טאטע וויל מען זאל גיין דארט, ער איז נישט געמאכט צו זיין א לויער, ער איז נישט געמאכט צו זיין א דאקטער, יעדער איינער בעצם, ס'איז זייער שווער א מענטש זאל וויסן אויף וואס ער איז געמאכט געווארן, אבער די רמב ם זאגט דארט א מענטש וואס טוט עפעס וואס ער איז נישט געמאכט געווארן וועט קיינמאל נישט זיין א צופרידענע מענטש, ס'איז במאמר המוסגר. מען זאל איין טאג רעדן אז א מענטש דארף טון עפעס פון וואס ער איז געמאכט געווארן פאר דעם, דא מענטשן וואס זיי ווילן מאכן געלט און זיי גייען און זיי ארבעטן מיט א געוויסע זאך וואס ער פילט נישט קיין סיפוק, ער פילט נישט קאנעקטעד, ער מאכט געלט אבער ער פילט זיך ווי א צובראכענע מענטש, פון די אנדערע זייט ווען ער וועט טון עפעס אנדערש וועט ער פילן ווי א מענטש וואס איז עפעס אנגעקומען, ס'איז א שמועס פאר זיך וואס מען וועט איין טאג צוריקקומען, אבער. ווען אונז גיימער איינעם אויסלערנען עפעס, האב איך גענומען עפעס וואס איז נאך רייף, ער האט די כוחות, און איך האב אים מחנך געווען צו קענען טון די געוויסע ארבעט. רבותי, אונזערע קינדער האבן מוחות, אונזערע קינדער האבן כשרונות, אונזערע קינדער האבן א נשמה שנשאתו בי טהורה היא, די גרעסטע חינוך פאר קינדער ביז די זיבן יאר גייט זיין אויב אונז גיימער קענען נעמען די קינדער און די גרעסטע מתנה פאר זיי גייט זיין אז אונז גיימער זיי קומען און אונז גיימער זיי אוועק שטעלן זיי זאלן זיין געזונטע נפשות ווען זיי וואקסן אויף, געזונטע נפשות האבן אונז געגעבן צוויי משלים ווען די קינד וויינט פארשטיי אים, פיל מיט, קלאפ אים נישט אוועק. גייט ער נישט אויסוואקסן א בולי און ער גייט נישט אויסוואקסן א פארמאכטע מענטש, ער גייט נישט ווערן פלוצים דער פארמאכטע מענטש, ער גייט וויסן ס'איז דא געפילן, מען קען רעדן דערפון און מען קען ארבעטן אויף דעם. א קינד דארף מען אויסלערנען זייער זייער שטארק, א זאך וואס גייט אריין אין אסאך קינדער ווען מ'איז קליין און מען ליידט דערפון ווען מ'איז עלטער, ס'איז דא מענטשן וואס זייער גאנצע עקזיסטענץ איז נאר געבויט אויף אנדערע, אויב אנדערע עפראוון דעמאלטס מיינט אז ער איז גוט, אויב נישט איז ער נישט גוט, אויב מענטשן זאגן אים ווי געלונגען ער איז איז ער געלונגען, אויב קיינער זאגט אים נישט איז נישט, ער אליינס פאר זיך פילט נישט אנגעפילט, פילט נישט פרייליך, פילט נישט צופרידן מיט זיך, ממילא אויב איינער גייט אים זאגן עפעס א קליינע שלעכטע ווארט ווערט ער גלייך אויס מענטש, פארוואס? וואס איז געשען? דו ביסט א געזונטע שטארקע מענטש, וואס גייט דיך אן וואס יענער זאגט, האט יענער געזאגט? ווייל מיין גאנצע עקזיסטענץ איז נאר אויב מענטשן עפראוון, אויב מענטשן שאקלען מיט די קאפ און מענטשן געבן מיך קאמפלימענטס. אויב נישט, בין איך גארנישט. איז ממילא אויב איינער איז געקומען און פארציילט די סוד אז איך בין גארנישט, בין איך טאקע גארנישט, ווייל איך אליינס פאר מיך בין גארנישט. רבותי, דאס איז זאכן וואס אומוועלנדיג לייגן מיר אונז אריין און די קינדער. אונז רעד מיר צו די קינדער, אה, האסט געזאגט א גוטע תירוץ, און וואס האט די רבי געזאגט? און וואס האבן די קינדער געענטפערט? און און וואס, א קינד פארציילט עפעס, און און וואס האט די מנהל געזאגט ווען ווען דו ביסט געווען דער וואס האט געוואנען? האסט באקומען א הונדערט אויף די טעסט, גיי ווייז עס פאר זיידי, און וואס האט זיידי געזאגט? אונז לייג מיר עס בלא יודעים, לייג מיר עס אריין אין די קינדער אז ער איז נאר עפעס אויב מען האט געזאגט און אויב האט נישט געזאגט, און ווען איינער האט אים צוקלאפט, אזוי האט די רבי געזאגט, איך גיי שוין אנרופן די רבי, איך גיי, אונז מיין מיר אונז טו מיר א טובה פאר די קינד, ניין ניין ניין אונז טו מיר נישט קיין טובה, אונז קען מיר אנרופן די רבי, די קינד דארף דאס נישט וויסן, די קינד דארף וויסן איך הער. האט ער געזאגט, אבער דו ווייסט וואסערע לעכטיגע נשמה דו ביסט? טאטי ווייסט דאך יא ווער דו ביסט, איך ווייס יא, דו ווייסט ווער דו ביסט, דו ווייסט ווי טייער דו ביסט, דער הייליגער בעל שם הקדוש האט געזאגט, ס'איז נישט דא קיין שלעכטע קינד, ס'איז נישט דא, די לשון איז, ס'איז נישט דא קיין ילד וואס איז רע, ס'איז דא א ילד וואס האט א יצר הרע, דאס מיינט אויב אונז גיימיר קענען אריינלייגן אין אונזערע קינדער דאס, דו ביסט במציאות גוט, אפילו ווען ער טוט עפעס שלעכט. האסטו געטון א שלעכטע זאך, דו ביסט אבער גוט. נישט ווען ער טוט א גוטע זאך האסטו געטון א גוטע זאך, ווען טוסט א גוטע זאך איז ווייל דו ביסט גוט. רבותי ס ה וויפיל מאל צוקלאפט מיר אונז אונזערע קינדער, אה, שוין ווייטער האסטו דאס געטון. כ'רעד שוין נישט פון לעיבלען, יעדער ווייסט מ'טאר נישט זאגן פאר א קינד ביסט פויל, ביסט שלעכט, ביסט אהער, אבער ווייטער האסטו דאס געטון. דער קינד פילט ווי ער איז יעצט שלעכט ווייל ער האט געטון א שלעכטע זאך. די מעסעדזש צו די קינד דארף זיין, דו ביסט א גוטע קינד, און דו ביסט גוט ווייל דו ביסט גוט, און האסט יעצט געטון א שלעכט זאך וואס פאסט נישט פאר אזא גוטע קינד צו טון. לאמיר אריינלייגן אין די קינדער אז ער פאר זיך איז גוט אן דעם וואס קיינער זאל אים אפראוון. א קינד דארף עס הערן כסדר. הרב הוטנער זכרונו לברכה האט געזאגט, אז די אייבישטער האט אריינגעלייגט, די אייבישטער האט איינגעפלאנצט אין די מציאות, אין די מהות, אין די טבע פון יעדע טאטע און מאמע, אז זיי זאלן זיך זארגן פאר זייערע קינדער און צושטעלן פאר זייערע קינדער וואס די קינד דארף, אבער נאר בגשמיות נישט ברחניות. יעדע טאטע מאמע איז דא צו געבן פאר די קינד דריי מאל א טאג עסן און מאכן זיכער די קינד האט געגעסן, די קינד זאל שלאפן, די קינד זאל זיין קאלט, די קינד זאל זיין ווארעם, די קינד זאל האבן נייע שיך און די קינד זאל האבן גוטע חברים, די קינד זאל האבן אלעס וואס ער דארף. אבער ווען ס'קומט צו רוחניות פון די קינדער, רוחניות מיין איך נישט יעצט לערנען און דאווענען, רוחניות מיין איך צו אויפבויען די רוח, אויפבויען די נפש, די נשמה פון די מענטש, זאגט ר' וואלף נאר האט די אייבערשטער נישט אריינגעלייגט אין די טבע, מ'דארף ארבעטן אויף דעם. אונז געבן דריי מאל א טאג עסן פאר אונזערע קינדער, אונז דארף מען דריי מאל א טאג געבן רוחניות'דיגע עסן פאר די קינד, דריי מאל א טאג דארף ער הערן אז די מאמע גלייבט אין אים, ס'איז נישט גענוג איין מאל א חודש, יא איין מאל א חודש האב איך געזאגט פאר די קינד, איך האב אים אפאר מאל שוין געזאגט אז איך האלט פון אים זייער שטארק, ער דארף עס הערן טעגליך, דער קינד. הערט און כאפט אלעס אפילו אן שכל, ס'ווערט איינגעקריצט אין זיין מח, ווען מ'קאלט אן די באבע און מ'רעדט אויפן טעלעפאן, יא די קינד איז נישט דא, די קינד איז אין די אנדערע רום, און מ'פארציילט פון די חכמה פון די זיבן יעריגע קינד וואס ער האט געזאגט און וואס ער האט אהער וואס ער האט אהין, און די אנדערע יונגל דארט די אכט יעריגע יונגל, מ'געט אזא ווארף אריין, יא ער איז אויך זייער א וואויל קינד, דער קינד פילט עס. יא אבער די טאטע מאמע האבן אפגעמאכט אז ער איז נישט אזא מוצלח, עטס ווייסט וואס איז געשען? צוואנציג יאר שפעטער קלאפט זיך די טאטע מאמע אין רוקן, זעה איז ווען ער איז שוין געווען קליין האב איך געוואוסט אז ער איז נישט קיין מוצלח, קוק ער איז טאקע נישט קיין מוצלח אין לעבן, וועגן דעם איז ער נישט קיין מוצלח. דו קענסט נעמען די גרעסטע קינד וואס די מערסטע נישט מוצלח, וואס הייסט נישט מוצלח ביי זעקס זיבן יאר, וואס הייסט נישט געלונגען, לייג אריין אין אים, בוי אויף אין אים א שטארקייט, ער זאל זיין זיכער מיט זיך, א זיכערקייט עס זאל זיין איינגעפלאנצט שסל על פלגי אמהעם, די קינד גייט זיין און וואקסן די שטערקסטע וואס קען נאר זיין. נאך צוויי דריי קליינע משלים פאר מען ענדיגט. ווען א קינד הערט א שפראך אינדערהיים, ווען די מאמע זאגט פלוצלינג זי האט געהאט א שווערע טאג, איך קען עס שוין נישט הענדלען מער, איך גיי ארויס, איך קען שוין נישט זיין דא אין קאך, איך קען שוין נישט הענדלען מיט די קינדער, קאלט אן די טאטע, ס'טוט זיך איבערגעדרייט און איך קען שוין נישט. וואס האט די קינד זיך אויסגעלערנט? די קינד האט זיך אויסגעלערנט אז ווען ס'איז עפעס שווער, קען מען מער נישט. מארגן גייט ער קומען לערנען א תוספות, ס'גייט זיין אביסל שווער, ער האט צוגעוואוינט, נישט צוגעוואוינט ווייל ער האט עס געהערט אסאך מאל, מען האט אים געשמועסט, ס'גענוג איין מאל, דאס גייט אריין אין זיין קאפ, ס'גייט אריין, ס'ווערט פרינטעד אין זיין מח, אן שכל גייט עס אריין, אן קיין פילטערס, ווען ס'איז שווער זאגט מען איך קען נישט, מארגן האט ער א שווערע תוספות, איך קען נישט, מארגן האט ער עפעס א שווערע סוגיא צו לערנען, ער קען נישט, מארגן האט ער עפעס א שווערע טעסק צו טון, א שווערע זאך, זיין מח האט עס אויסגעלערנט, איך קען נישט. ווען א קינד גייט הערן. ס'איז אביסל שווער אבער איך גיי נאך טרייען אביסל. קינד הער דעס פונעם טאטן, פון די מאמע, מ'דארף מאכן זיכער קינדער זאלן עס הערן. ווען א טאטע זיצט אינדערהיים און ער לערנט אפילו, אדער ער האט עפעס א שווערע זאך, אוי ס'איז אזוי שווער אבער לאמיך טרייען נאכאמאל. דער קינד זיצט און ער שפילט, דו רעדסט נישט צו דעם קינד יעצט, אבער דער קינד הערט אז ווען ס'איז שווער, אה, ווען ס'איז שווער גיי איך טרייען נאכאמאל, ס'איז נישט עפעס וואס איך גיי אפשטעלן, איך גיי טרייען נאכאמאל און איך גיי עס טון. אונז לערן מיר אויס פאר די קינדער נקמה עלטערן ווייטער בלא יודען, אבער ווען א קליין קינד צוקלאפט זיך ביים טיש, אריין געוואקט ביים טיש, און די קינד הייבט אן וויינען, קומט די מאמע אוי וואס איז געשען, ווער האט דיך צוקלאפט, די טיש, אוי קום מאכן דא דא פאר די טיש, געב א קלאפ פאר די טיש, און אה די קינד האט זיך בארואיגט, מען האט צוריק געשלאגן די טיש. וואס האב איך אויסגעלערנט פאר מיין קינד? איך האב אויסגעלערנט פאר מיין קינד אז די איינציגסטע וועג זיך צו בארואיגן ווען איך כאפ א פאטש איז נאר ווען איך גיב צוריק א פאטש פאר יענעם. איך האב צוריק געגעבן, יעצט איז עס א טיש. משה רבינו האט נישט געשלאגן די ערד אויך נישט, משה רבינו האט נישט געשלאגן די וואסער אויך נישט. ס'איז נישט די טיש אדער די מענטש, אזוי ווי אונז שמועסן מיט די קינד כאפט נישט קיין חילוק פון א טיש מיט א מענטש. די קינד כאפט איך בארואיג מיך ווען איך געב צוריק, אויב איך גיי נישט צוריק האב איך גיי איך מיך נישט בארואיגן. א קינד לערנט זיך אויס וואס איז וויכטיג ביי זיינע עלטערן, א קינד דארף זיך אויסלערנען, די גרעסטע פון די גרעסטע מתנות צו געבן פארן קינד איז אים צו געבן זעלבסטשטענדיגקייט, דער קינד קומט כסדר און ער וויל, ער פרעגט ווייל ער וויל האבן די ליבשאפט פון די מאמע, ער וויל פרעגן זאכן, און פון די אנדערע זייט וויל ער פילן ווי א גרויסע יונגעל אויך, ווען דער קינד גייט און ער מוטשעט זיך און ער וויל אליינס צומאכן די קנעפלעך פון די קאוט און די מאמע זאגט ס'איז שוין שפעט די באס קומט שוין דו קענסט נישט ס'איז צו שטייט איך גיי דיך העלפן, דער קינד האט זיך אויסגעלערנט איך קען נישט. דער קינד קען נישט. אונז דארף מען אויסלערנען פאר קינדער אז דו קענסט יא. דער קינד איז פיר יאר אלט און ער קען אריינברענגען א טעלער זופ אויך. און אויב ס'וועט אראפפאלן איז אויך גארנישט געשען. גייט מען נישט מאכן דעמאלטס א עסק. ס'איז אראפגעפאלן, ס'איז געשען. טאטי ווארפט אמאל אראפ, מאמי ווארפט אמאל אראפ. ס'איז גארנישט געשען. אבער דער קינד לערנט זיך אויס. די עלטערן וואס ווילן נישט, ווייט שכנ'ן מורא די קינד, ס'גייט פאלן, שטיי נישט נאנט צו די טיש, שטיי נישט נאנט צו. די קינדער וואקסן קיינמאל נישט אויף, זיי זענען ערוואקסענע מענטשן און האבן מורא אונטערצונעמען געוויסע זאכן. פארוואס? ווייל די מאמע האט אריינגעלייגט אין דיך, ניין ניין, דו קענסט, די קינד שרייט זיך, איך וויל טראגן, ניין ס'איז צו הייסע זופ פאר דיר, די קינד לערנט זיך אויס, אה, איך קען נישט געוויסע זאכן, און דאס בלייבט, ווען ער איז א ערוואקסענע מענטש מיט שכל, בלייבט ביי אים די זיבן יעריגע קינד, די פינף יעריגע קינד, אז איך קען דאס נישט טון. סאו רבותי לאמיר זען אז אונזערע קינדער זאלן אויפוואקסן געלונגענע מענטשן, שטארקע מענטשן, אונזערע קינדער זאלן זיך אויסלערנען, ווען א קינד הערט קיינמאל נישט פון א טאטע אדער מאמע די ווארט כ'האב געמאכט א מיסטעיק, וואקסט די קינד אויף מיט א וועג אז אלעס וואס איך טו איז דא א צווייטן וועם צו בלעימען. יא די מעשה מיט די קינד גייט אז ווען מען האט געלייגט די די גלאז ביי די עק פון די טיש די מאמע האט עס בטעות געלייגט און די קינד אריבער געוואקט אה וואס ס'איז געלעגן דא דארפסט וואטשן ווי דו גייסט די נעקסט מאל איז עס געווען פארקערט ווען די קינד האט עס געלייגט דארט און די מאמע האט עס אריבער געלייגט איז עס צובראכן די די די זעסט נישט ווי ווי דו לייגסט עס האסט געלייגט ביי די עק פון די טיש די קינד לערנט זיך אויס אז די מאמע איז אייביג גערעכט די מאמע האט אייביג א צווייטן וועם צו בלעימען אזעלכע קינדער אונז קען מען זיי אלע אלס עדאלטס, אזעלכע קינדער גייען זיך קיינמאל נישט טוישן, שווערע מידות, שווערע ענינים, שווערע נאטורן, קיינמאל נישט, ווייל אלעס, ער בלעימט דעם און ער בלעימט יענעם, ער איז אייביג גוט און ער פארט מיט זיין מהלך, א קינד קען הערן אמאל, אוי, כ'האב געמאכט א טעות, א טאטע קען איבערבעטן א קינד, כ'האב געשריגן אויף דיר, אנטשולדיגטס, קומט נעקסטע טאג, כ'האב נישט געמיינט, כ'האב מיך פארלוירן, די קינד קוקט נאר ארויף דעם טאטן מער. טאטע און מאמע האבן ליב אסאך מאל זיך צו טענה'ן אדער צו שלאגן אין פראנט פון די קינדער. מען פילט אז זיי זענען פארט פון די זאך און זיי וועלן זיך אננעמען פאר מיר, אדער אפילו איך ווייס אליין נישט פארוואס מען טוט עס אזוי אסאך מאל אין פראנט פון די קינדער. דער פראבלעם איז אבער אז ווען זיי בעטן זיך איבער, דאס איז שוין אין די אנדערע צימער אליינס, די קינדער הערן קיינמאל נישט די טאטע מאמע בעטן זיך איבער, טאטע מאמע בעטן זיך איבער, מארגן זענען זיי געוואלדיג, די בעסטע שלום בית וואס איז דא, אבער דער קינד האט עס קיינמאל נישט געהערט, סאו דער קינד האט נאר געהערט מען שלאגט זיך, סאו דער קינד לערנט זיך אויס, כ'שלאג מיך מיט איינעם בלייבט מען מיט די לעצטע ווארט, איך בלייב מיט די שלאגן, איך האב מיך קיינמאל נישט אויסגעלערנט צו זאגן אנטשולדיגט און צוריק אראפבעקן און צוריק צו מקשר זיין. רבותי אונז האבן גערעדט פון אפאר משלים אבער ס'איז כולל זייער אסאך, לאמיר געבן פאר אונזערע קינדער די מתנה זיי זאלן וואקסן געזונטע קינדער ברוח ובנפש, נישט רעדן מיט קינדער, מחנך זיין מיינט דאס, די פיסעצנער רבי זאגט אפילו אויסלערנען פאר די קינדער לערנען הייסט נישט מחנך געווען, עס הייסט אים אויסגעלערנט לערנען, דו האסט נישט מחנך געווען, האסט אים אויסגעלערנט מסכת בבא קמא, דאס איז נישט מחנך געווען, מחנך געווען מיינט זאלסט אויספארמען דעם מענטש, און דאס איז וואס אונז גיימיר טון מיט אונזערע קינדער, און אונז גייען עס טון איינמאל און נאכאמאל, ווען דער כהן גדול האט אנגעצינדן די לעכט, איז ער נישט אוועק געגאנגען פון דארט, נישט געגעבן א צינד אן א וואק אוועק, ער איז געבליבן עד שתעיר שלהבת עולם מאהליהו, אונז זאל מיר בלייבן מיט אונזערע קינדער, און מען וועט זיך אראפ בייגן צו זיי, און מען וועט זען ווער זיי זענען לויט זייער נאטור און לויט זייער מהות לפי דרכו, וועט מען זיי בויען און געבן שטארקייט און באגלייטן עד שתהי' השלהבת עולם מאהליהו.